wo ho yie. Na mpo sɛ nneɛma bi nkɔ yie a, na saa berɛ yi ebia wonni asomdwoeɛ wɔ kwan bi so a, yɛn adesrɛ ne yɛn mpaebɔ wɔ Agya Onyankopɔn anim ne sɛ, Ɔnhunu wo mmɔbɔ, Ɔmfa wo mfomsoɔ ne wo mmaratoɔ nyina ara nkyɛ wo, na Ɔnyi wo haw ne wo dadwen mfiri wo so. Ɛberɛ yi mu, ɛberɛ adu sɛ yɛne wo kyɛ Onyankopɔn Asɛm wɔ Soundwaves program so. Na kae sɛ dwumadie no edin a ɛda so no yɛse Sound Words, Nsɛmpa a Ɛyɛ. Wei yɛ nsɛm pa a ɛbɛboa obi biara ama watumi ahwɛ w'abrabɔ yie wɔ wiase hanom na mpo kwan pa a ɔbɛfa so a ɔbɛtutu w'anammɔn na sɛ da a Kristo bɛba no, sɛ ampa ara wokɔ so ara de Awurade Asɛm a ɛyɛ Sound Words no de yɛ adwuma a, wo nso woatumi akɔ Awurade nkyɛn bi. Yɛne wo asua biribi aba bɛsen na yɛne wo rehyɛ foforɔ nso ase a ɛnnɛ deɛ a yɛrehyɛ aseɛ no, Ɛno nso yɛse, The broad way and destruction, the broad way and destruction. Na sɛ yɛka sɛ the broad way and destruction a, ɛyɛ Bible adesua kɛseɛ baako a ɛwɔ Bible no mu. Ebia wokan nanso wonhyɛɛ da mfa w'adwene anndi akyire yie sɛ adɛn na saa broad way no destruction di akyire. Esiane sɛ Broadway no mu no, nnipa bebree nam mu, na sɛnea nnipa bebree nam saa Broadway no mu na distraction nso di akyire yi, ɛnde na yɛanhwɛ no yiye a daakye yɛn nyinaa ho betumi aka adwae mu. Ma yɛnkɔ Bible no mu ɛ na yɛnkɔkan What That Broadway Is About, na afei yɛmfa nsua adeɛ. Wei yɛ adesua a Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛeɛ wɔ Matthew

Ɔpon ne ɛkwan a ɛso no deɛ, ɔse, wɔnom a wɔkɔ mu no wɔyɛ bebree na ɛno nso ɛyɛ ɔsɛeɛ. Nanso ɔkwan no a ɛyɛ teaa ketewaa ne ɛpono ketewaa no na ɛkɔ nkwa mu. Ɛno nti, yɛredi nkan ahwɛ The Broadway a ɛyɛ verse 13 no ne ɛho distraction ne ho nsɛm ahodoɔ nyina ara, na akyire yi Onyankopɔn ma yɛn kwan a na bere pa ba mu ma yɛn a yɛbɛhwɛ the narrow way no nso, ɛne ne eternal life a ɛde ba no nso. Ɛno nti sɛ Awurade Yesu Kristo rekasa wɔ bepɔw a yɛfrɛ no sɛ Mount of Olives so ma Awurade Yesu Kristo ne sermon mu no, ɔkaa saa asɛm wei ma ɛnnɛ ɛyɛ adesua a yɛba bɛsua deɛ a, Na asɛm biara a Awurade Yesu Kristo aka biara, ne asɛm biara a ɛfiri Onyankopɔn anom atɔ biara no, ɛyɛ nkwagyeɛ asɛm. Sɛ yɛtie no yie a, ɛbɛboa yɛn, na sɛ yɛntie no yie a, ɛnneɛ na yɛn ankasa na yɛrepɛ yɛn asɛm anya. Na nokware ni, Sɛ wokenkan Matthew chapter seven a yɛfa saa adesua yi afiri mu no a, the next chapter a ɛyɛ Matthew chapter eight verse numbered twelve. Awurade Yesu Kristo san so ka asɛm bi na yɛnkan Matthew eight verse twelve na yɛntie asɛm bi wɔ hɔ nom. But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Awurade Yesu Kristo aka wɔ Matthew chapter seven verse thirteen and fourteen sɛ yɛwɔ kwan ahodoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ, na saa kwan ahodoɔ mmienu no baako so na ne pon no so so paa, na ɛde ɔsɛeɛ na ɛde ba, nanso wɔn mu a wɔfa saa kwan no mu no Wɔdɔɔso paa, na ɔkwan no a ɛkɔ nkwa mu no, ɛno deɛ, ɛyɛ feaa teaa ketewaa, nanso wɔn a wɔhu saa kwan no mmom, wɔsua. Na ɛno na chapter eight no, verse twelve no, Awurade Yesu Kristo rekasa fa ahennie bi mma ho. Na before na yɛbɛkyɛ verse twelve no mu no, ma yɛnkɔ yɛn akyi baako, na yɛnkan verse eleven of Matthew chapter eight, na afei yɛmfa twelve no nka ho, na yɛmfa nsua adeɛ. Matthew chapter eight verse eleven. And I say to you, that many will come from east and west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. Awurade Yesu Kristo n'asɛm nie. Ɔse, ɛda no, ɛbere bi ɛbɛba, na saa da no a ɛreba no, nnipa bebree befi apueɛ ne atɔeɛ, na wɔne Abraham, Isak, ɛna Jakob aba abɛtena ase adidi wɔ Onyankopɔn ahennie no mu. Na ɛno na verse twelve yi, Awurade Yesu Kristo resan de asɔ so sɛ, But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Verse eleven akyerɛ sɛ ebinom befi ap apueɛ ne atɔeɛ, na wɔne Abraham, Isaac and Jacob abɛtena ase de di wɔ Onyankopɔn ahennie mu. Ɛnna ɔsan nso aka sɛ, Na ahennie no mma no deɛ, wɔn no, wɔbɛto wɔn agu akyirikyiri esum kabii no mu, ɛhɔ na osu ne setwɛre wɔ. Ahennie mmienu. Baako, wɔbɛdidi, agye wɔn ani. Baako nso, wɔkɔ akɔhu amane. Asɛm bɛn na Awurade Yesu Kristo reka yi? Wɔn a wɔbɛfi apueeɛ ne atɔeɛ aba a Yesu Kristo kaa ho asɛm saa berɛ no, na Yesu Kristo rekasa akyerɛ amanaman mufoɔ a berɛ a Yesu Kristo baa wiase no wɔnnya mmɛkaa Onyankopɔn man ho na ɔno Yesu Kristo a waba wiase enti, na ɔde nkwagyeɛ de abrɛ wiase nyinaa enti, nnipa bɛfi apueɛ ne atɔeɛ a ɛyɛ Gentiles nso bɛba bɛnya kwan sɛ wɔbɛba Onyankopɔn ahennie no mu na wɔne Abraham nom abɛnya fellowship. Na ɛno na Yesu Kristo de toa so wɔ verse 12 no ara kyerɛ sɛ, Ahenni no mma, ahenni bɛn mma? Wɔn Israelfoɔ no a wɔsusu sɛ wɔn deɛ ahenni no yɛ wɔn dea, Onyankopɔn ahenni no, wɔn deɛ ɛmfa wɔn ho, wɔn deɛ, kyerɛ sɛ, ɛyɛ bonus ma wɔn no, Yesu Kristo rekyerɛ wɔn sɛ, wɔn mmom mpo na wɔn abrabɔ nti, sɛ wɔanhwɛ no yiye a, awieeɛ no, Onyankopɔn bɛto wɔn agu esum kabii mu. Ɛno nti, sɛ Matthew chapter seven verse thirteen ɛrekasa afa Broadway ho a, ɛyɛ ɔsɛeɛ, na chapter eight verse twelve ɔkasa fa ebinom a yɛbɛto wɔn agu esum kabii mu a osu ne setwɛre wɔ a, ɛnyɛ two different places, Ɛyɛ adeɛ baako. Saa ɛkwan no a ɛtrɛ bae no a wɔnom a wɔfa mu no yɛ bebree nanso wɔn awieɛ de ɔsɛeɛ na ɛde bɛba no, this same group no na yɛde wɔn bɛkɔ baabi a osu ne setwɛre wɔ no. Ɛno nti ma yɛnhyɛ saa asɛm no nso. Na Awurade Yesu Kristo, saa asɛm no a ɔkaeɛ wɔ Matthew chapter eight verse twelve no, yɛanalyse no yie. Ɔse, But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Enti nneɛma mmiɛnsa na ɛwɔ sɛ yɛhyɛ no nsow wɔ Matthew chapter eight verse twelve. Baako yɛ outer darkness, nea ɛtɔ so mmienu yɛ weeping, nea ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ gnashing of teeth. a kyerɛ sɛ saa Broadway no ne destruction no, saa na ɛbɛyɛ. Obi a ɔrefa saa Broadway no mu kwan kakraka no mu no, na wakɔ ɔsɛeɛ mu no. Ɔsɛeɛ no mu na ɔrekɔ no yɛ outer darkness, na saa outer darkness no, ɛyɛ extreme darkness. Esum kabii. Na saa kind of esum na Awurade Yesu Kristo reka ho asɛm no, ɛno na bere a Moses kɔɔ Egypt sɛ wakɔyi ɔman Israel, na Onyankopɔn, ohuu sɛ Farao mma kwan Isri, enti no, Onyankopɔn maa Ten Plagues bi sisiiɛ wɔ Egypt asase so, na ma yɛnkan Exodus chapter ten verse twenty one na afei yɛnhwɛ asɛm bi wɔ hɔ. Exodus chapter ten verse twenty one, ɔse, Then the Lord said to Moses, Stretch out your hand toward heaven. that there may be darkness over the land of Egypt, darkness which may even be felt. Onyankopɔn ka kyerɛ Mose sɛ ɔntene ne nsa wɔ Egypt asase so na esum mmra Egypt asase so, na esum no mmra nkonkosi sɛ wobɛtumi mpo de wo nsa aka, wobɛtumi mpo afili saa esum no. This is the kind of darkness a Awurade Yesu Kristo redescribe wɔ Matthew account no mu rekyerɛ sɛ there's going to be an outer darkness a yɛbɛto nnipakuo bi de wɔn agu hɔ. Na saa nnipakuo no yɛ nnipakuo bɛn a? Wɔnom a wɔnam saa ɛkwan kɛseɛ no mu, that broad way, wɔn a wɔnam mu no nyinaa no ɛrekɔ saa esum kabii no mu. Another thing a Yesu Kristo de saa ɛbea no describe yɛ, ɔse there will be weeping, there will be weeping, osu kɛseɛ ɛbɛba hɔ nom, wɔbɛsu, na saa osu wei sei no, it's a kind of sadness, awerɛhoɔ bi a wɔn a wɔrekɔ saa bea no ɛbɛkɔ mu, na saa awerɛhoɔ no ɛbɛ produce Esu, na ɛnyɛ esu kɛkɛ, esu kɛseɛ a, kyerɛ sɛ, onipa bɛnu ne ho sɛ wakɔ saa bea no, nanso ɛbɛyɛ too late de ama saa nipa no. Na another thing a Yesu Kristo de describe saa Broadway no destruction no ne sɛ, there will be gnashing of teeth. There will be gnashing of teeth. Wɔbɛtwɛre wɔn se. Kyerɛ sɛ, ɛbɛyɛ te sɛ obi a sɛbe eh, fever bi akye no na awɔ bi ateɛ si ne so na ne ho bɔ gɛgɛgɛgɛgɛgɛ na ne se kasi so gɛgɛgɛgɛgɛgɛ. Kyerɛ sɛ, this is how I can describe it but it will be more than that. Nti saa Broadway and distraction no it is not a kind of place a onipa dasani biara pɛ sɛ ɔkɔ hɔ nom daakye. Nanso ɛnnɛ sɛdeɛ wiase asi ayɛ dɛ ama nnipa, sɛdeɛ afɛfɛdeɛ aba, sɛdeɛ anibue ayɛ kɛse, sɛdeɛ ɛnnɛ nnipa aba abɛduru mpɛnpɛnsoɔ bi a ɔhunu sɛ kyerɛ sɛ Nyankopɔn koraa ho nhia bio. Nyankopɔn nyamesom koraa mfaso nni so bio, a nipa rebɔ ne bra sɛnea ɔpɛ, ɔregye n'ani sɛnea ɔpɛ no, ɛnde na saa brɔdoɛ no ara na nipa nam mu, ɛnde na saa distraction no ara nso na nipa rekɔ mu ɛnnɛ. Ɛno nti, Awurade Yesu Kristo. Wɔ Matthew account no mu, ɔkɔɔ so ara describoo atemmuo a ɛbɛba wɔnom a wɔnam saa Broadway, saa kwan kɛseɛ no so. Na ma yɛntie biribi a ɔkaeɛ wɔ Matthew chapter thirteen verses forty one and forty two.

Gnashing of teeth, wɔbɛtwɛre wɔn se. Na ha no ɔyusu wailing, kyerɛ sɛ wɔbɛtwa adwo, wɔbɛsu ahaahae, ateetee. Na ɛno nti, Awurade Yesu Kristo de this kind of destruction no de retoto saa nneɛma wei ho sɛ amanehunu a nnipa rekɔ mu, ɔyaw a nnipa bɛkɔ mu, na ɔbɛpɛ sɛ nka ɔbɛtumi afiri mu, ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛnya ɔgyeɛ bi, nanso saa ɔgyeɛ no mma. Na ɛyi nti na nsɛmpakafoɔ, yɛn ani abere dendeenden sɛ adeɛ kye a, yɛbɛsua Onyankopɔn Asɛm no yie, yɛate aseɛ yie, na yɛde akyerɛkyerɛ afoforɔ. sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn mu a wɔnya nhuiɛ, wɔnya nte saa nsɛm wei no, wɔn ani bɛba wɔn ho so. Wɔn mu a wɔsusuw sɛ saa nsɛm wei nyɛ nokorɛ no, ɛka esuro bi aka wɔn, na wɔasesa wɔn abrabɔ a wɔrebɔ na wɔatumi atu anammɔn pa. Ɛfiri sɛ, Awurade Yesu Kristo de pikya foforɔ bi san sii hɔnom sɛ, There will be furnace of fire, fononoo gya. Saa ara na Awurade Yesu Kristo describoo saa ɛbea no. Esiane sɛ this destruction no ɛbɛyɛ so severe, saa egya no ɛbɛyɛ so severe to the point sɛ it will be it will be something like an enclosed form of thing a kyerɛ sɛ wohu sɛ fononoo deɛ yɛsi Adeɛ no si hɔnom saa. Ɛnti yɛde gya hyɛ fononoo no mu. Ɛdɛre ara wie ansa na sɛ paano na wopɛ sɛ wotõ a, wode paano no ahyɛ mu, woahata ano. Ɛno nti, kyerɛ sɛ Awurade repa akyerɛ sɛ, There will be no escape from that fire. That kind of distraction no there will be no escape, wonya akɔhyɛ hɔ nom a woakɔhyɛ hɔ, wontumi nsan w'akyi bio. Na ampa ara wokenkan Luke chapter 16 a, aberɛ a eh, osikani no maa n'ani so na ohuu sɛ ɔda ɛbea a ɛnyɛ, ɔnhu amane, ɔteetee, na mmom no wahu sɛ Lazarus ohiani no a ɔno de ne hia nyinaa de som Nyame yie no, Wakɔ agya Abraham nkyɛn, na ɔno ɔredi dɛ no, na ɔteaa mu frɛɛ agya Abraham sɛ, Merehu amane, m'ahome rete, ɛno nti, soma na Lasarus mfa ne nsateaa nkɔbɔ nsuom bɛsɔ me tɛkyerɛma so, nnwodwo me tɛkyerɛma no. Asɛm a Abraham ka kyerɛɛ no ne sɛ. Wɔnom a wɔwɔ baabi a wowɔ yi ntumi mfi mba baabi a yɛn yɛwɔ yi, na wɔnom a wɔwɔ baabi a yɛn yɛwɔ wɔ paradise ha nso ntumi mba baabi a wo nso wɔ no. Enti, even if sɛ Abraham pɛɛ sɛ nka ɔde nsuo hɔ akɔma no mpo a, there was no way out, there was no escape. a ɔno sikani no bɛtumi afa ne tiri na wadidi. Awurade Yesu Kristo wɔ this kind of punishment, this kind of distraction a saa Broadway a yɛreka ho asɛm de ba no, ɔsan nso describuu no bio wɔ Mark chapter nine verses forty three to forty eight. If your hand causes you to sin,

na ɔrekasa akyerɛ yɛn na wabɔ yɛn kɔkɔ sɛ, Sɛ w'ani baako retu wo sintidua ma ɛno nti ɛremma wuntumi ndi nokorɛ mfa mma wo Nyankopɔn a, ɛremma wuntumi nsom Nyankopɔn yie a, ɛremma wuntumi nyɛ deɛ ɛtene a, ɛnneɛ na saa ani no tu ne twene. Na ɛyɛ sɛ wode ani baako pɛ bɛkɔ Ahenni no mu, Onyankopɔn Ahenni no mu, sen sɛ w'ani mmienu nyinaa tuatua hɔ na ɛbɛleadi wo into destruction. Ɔse sɛ wo nsa baako na ɛteetee wo a, ɛha wo a, ɛmma wontumi nyɛ nea wopɛ sɛ woyɛ nsɔ Onyankopɔn ani a, ɛnna saa nsa no, twa no firi hɔ. Na ɛyɛ sɛ wo nsa baako pɛ wode bɛkɔ nkwa mu sen sɛ wode nsa mmienu nyinaa tuatua hɔnom na wode bɛkɔ ɔsɛyie mu. Nyɛ na Awurade Yesu Kristo reka de akyerɛ me ne wo ne sɛ, yɛn ani no na ɛteetee yɛn ne yɛakɔfa sekan ne yɛde atu afiri hɔ. Dabi. Nea yɛn Awurade Yesu Kristo reka ne sɛ, yɛn nsa no na ɛreha yɛn, ɛreteetee yɛn ma yɛdi bɔne a, yɛyɛ nneɛma a ɛnsɛ mfata a, ɛnna yɛnkɔtwa yɛn nsa no mfiri hɔnom. Nea yɛn Awurade Yesu Kristo reka no no, nea ɔreka de akyerɛ me ne wo mmienu ne sɛ, biribiara a ɛreto yɛn sintidua wɔ abrabɔ yi mu, biribiara a ɛreteetee yɛn mma yɛntumi ngyina yɛn nan so yie nsom Onyankopɔn yie, ɛmma yɛntumi ndi nokorɛ yie mfa mma Onyankopɔn no, Saa ade ko no, yɛyi mfi yɛn abrabɔ mu. Sɛ saa ade ko no na ɛde anigyeɛ bi de brɛ yɛn wɔ asetena wei mu mpo a, na sɛ saa anigyeɛ no nyɛ nea ɛde yɛn bɛkɔ akɔwie nkwagyeɛ mu deɛ a, ɛnna na ɛnyɛ anigyeɛ papa a ɛreboa yɛn. Ɛno nti, yɛnyi mfiri yɛn abrabɔ mu na yɛnyɛ free na yɛntumi nsom Nyankopɔn yie. Nti Awurade nkaa sɛ kɔkɔtwa wo nsa fa twene. So Awurade describoo saa distraction, saa bea no sɛ, saa bea no, The fire is not quenched, kyerɛ sɛ, ɛhɔ gya no, ɛnnum. Ɛnnum da. So it's not about sɛ, oh, egya no, after all, egya deɛ, ɛdɛre dɛre dɛre a, ɛbɛsa, ɛbɛdum, yɛn ho bɛtɔ yɛn. Onyankopɔn na ɔno asiesie saa gya no. Ɛnyɛ wo gya no a wowɔ a wa, wa, wasɔ wɔ ofie no ho asɛm na yɛreka. Onyame ne gya. Nti sɛ Onyame se ɛndum a, ɛndum ampa ara nso. Nti it's not about sɛ oh egya no bɛdɛre a ebia one year at the end of one year no ebedum oh ɛndeɛ sɛ ten years mpo a ten years ɛbɛba yɛn ho bɛtɔ yɛn brother sister ɛnyɛ saa na asɛm no teɛ ɛyɛ forever and ever ɛyɛ everlasting fire everlasting destruction ɔse afei deɛ worm does not die You see, it is not just agya kɛkɛ na nnipa kɔda mu. Ɛyɛ agya a ɛbɛteetee wo ma kyerɛ sɛ wo ho ba bɛhyehye wo, wo ho bɛdɛre wo, na mpo wo ho atutu akuro wɔ saa agya no mu. Na saa akuro no mu no, ɛna mmoaba bɛfiri akuro no mu, na saa mmoaba no mpo no, they will not die. Na ɔno aboa no mpo, gya no ntumi ma no nwu a, wo na wobɛwu. If you die a na kyerɛ sɛ you will not feel the fire. Na wei na ɛkyerɛ sɛ there is consciousness after death. Sɛ yɛwu a na nsa yɛ. Yɛwu a ne yɛnwu yɛ. Yɛwu a ɛyɛ nipadua wei a ɛno yɛ just container a Nyankopɔn de yɛn ahyɛ mu sɛ yɛmfa mmɛtena asase wei so mfa mmɔ bra. Ɛno nti ada a yɛse wawu no ɛnyɛ wo na wawu, ɛyɛ saa nipadua wei na wa expire. Ɛno nti Onyame ɛreto no atwene. Na wo deɛ, wote ase daa. Ɛno nti, sɛ wote ase daa deɛ a, saa Nyankopɔn no a ɔmaa wo saa nipadua wei ma wode bɛtena asase wei so no, ɔno Nyankopɔn no ara bɛsan ama wo nipadua a wobɛhyɛ mu bio, na wobɛfiili sɛ ɛyɛ wo ɔsomasi anaa ɔbenten, wo ara na woda so da saa egya no mu a worehyɛ no. Na Onyankopɔn no asɛm kyerɛ sɛ, saa da no, owuo ne asamanado, wɔbɛto agu gya mu, Na sɛ owuo, yɛde no ato gya mu a ɔno ara so n'ani ahanhan ne ho, ɔrebrɛ, ɔno so rehu amane a, asamado, ɔno so da gya mu a, ɛhefa bio na wokɔfa owuo na woatumi awu? Ɛhefa bio na wo, wo, wobɛbɛwu na wɔakɔsie wo bio? It will be over. It will be too late. Ɛno nti, saa Broadway and Distraction ho asɛm no a yɛreka no, ɛyɛ aniberesɛm a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ na yɛ take no very very serious. Ɛno nti ɔdɔfoɔ, ɛyɛ aniberesɛm na yɛreka no sei no, and then a let us talk about hell. Ɛdeɛ bɛn koraa ne hell? Na sɛ yɛkasa kasa hell a, hell, Ɛfiri kasa a yɛtranslate a ɛse Gehenna. Na saa Gehenna no, ɛno na sɛ worekyerɛkyerɛ mu wɔ borɔfo mu a, ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ on a place of unending fire, a place of unending fire or eternal punishment of the wicked. Ɛbea a Nyankopɔn asiesie a Egya na Onyame asiesie wɔ hɔ, na saa Egya no renndu mu da, na ɛyɛ Egya a wasiesie sɛ wɔde retwe abɔnefoɔ aso, wɔnom a wɔyɛɛ asoɔden de tia Onyankopɔn asɛm, wɔde retwe wɔn aso. Ɛno nti, that is what hell is all about. Hell is a place of conscious sorrow. Yɛka sɛ conscious a, kyerɛ sɛ you will feel everything and you will see everything. There is consciousness after death. In other words, there is life after death. Wowu a, sɛdeɛ yɛto ndwom bi sɛ, mewu ara nansa o, mewu ara nansa, mewu ara nansa o, mewu ara nansa. Woboa, ɛnyɛ ndwom pa. Ɛnyɛ nnwom a ɛreka nokorɛ de akyerɛ obiara wɔ asase wei so. Ɛyɛ nnwom a ɛredaadaa nnipa ma nnipa no retu ne tirim sɛ, Oh, after all, sɛ mewu a na asa. Ma menwu na menkɔ nkɔda ndwen me ho. Wonwu nkɔda ndwen wo ho saa, gye sɛ woayɛ nea ɛsɔ Onyankopɔn ani ansa woawu akɔda adwen wo ho. Na sɛ wobɛyɛ asobrakyeɛ wɔ asase wei so na woabɔ wo bra sɛnea wopɛ biara deɛ a, mma ɛnyɛ w'adwene sɛ wowu akɔda adwen wo ho. Na wuwu a, na ɛnsaeɛ sɛnea wosusuw sɛ Ɛteɛ ma yɛn a wɔde to nnwom no. Ɛno nti wohwɛ ho bɔ wo bra sɛnea wopɛ biara. Awukasɛm, abɔnefosɛm, amumuyɛdeɛ ahodoɔ bebree na woyɛ. Wonni buo de ma Onyankopɔn asɛm, na wonni suro ma Onyame, na womfa onipa dasani mfa no nyɛ hwee, ɛsiane sɛ wosusuw sɛ wo ara na wode wo ho, wo ara na wohwɛ wo ho, wo ara na wocontrol wo ho, wo ara na wobɔ wo bra, na wowɔ wo sika, wotumi yɛ nea wopɛ biara. Ɛno nti woafa wo kɔn asoa na worenam mmɔnten so. Merebisa wo sɛ, How long has it been? Sɛ woyɛ Okristoni a, a wokɔ asɔre a, How long has it been since a wotee sɛ yɛreprikyi fa hell ho? How long, How often, na adeɛ kye a akristofoɔ yɛte preaching ne teachings ɛfa hell ho. Asɛmpakafoɔ ne asɔfoɔ ahodoɔ ɛwɔ wiase ha, by this time yɛn sermons a yɛyɛ no ɛmu ahe na ɛkasa fa hell ho ma nnipa ɛnyɛ suro? Na sɛ hell ɛnni hɔ deɛ a, ɛnna kyɛ sɛ heaven nso nni hɔ ampa ara. But, sɛ heaven wɔ hɔ deɛ a, hell wɔ hɔ. Hell wɔ hɔ a, heaven wɔ hɔ. Na ɛno nti, sɛ yɛampreakyi amfa hell ho a, ɛnne na heaven nso ɛnyɛ very attractive ɛmfa mma nnipa. Because, Hell wɔ hɔ na hell yɛ hu na nnipa suro sɛ wɔbɛkɔ hell nti na yɛpere sɛ yɛbɛkɔ heaven. Ɛno nti sɛ yɛgyae hell pirikyi a, ɛno na heaven pirikyi so mfasoɔ biara mma so. Let us talk about these things, yɛmma nnipa nhu nea ɛwɔ hɔ nom daakye, yɛmma nnipa nhu nea wɔakɔ feesi na yɛnka nokorɛ mfa nkyerɛ nnipa, mma yɛmma sika gyeɛ nyɛ yɛn dɛ na yɛndaadaa nnipa, nka dɔkɔdɔkɔsɛm, nsɛm a ɛyɛ fɛmfɛmfɛm mfa nkyerɛ nnipa. na yegya saa nsɛm wei hɔnom. Ɛba no saa a, yɛn werɛ bɛfiri yɛn ho na yɛbɛyɛ nea ɛnsɛ sɛ yɛyɛ nyinara. This is sound words a yɛde baa wo nkyɛn ɛnnɛ. Yɛbɛhyɛɛ adesua foforɔ ase, yɛsee, The Broad Way and Distraction. Afei na yɛahyɛ adesua no ase, We will go a long way in these studies. Ɛyɛ Awurade pɛ a na ɔtwe sɛ nnɛ, san hwɛ yɛn kwan na wo nsa bɛka yɛn bio. Bye bye.